bal'isuudha. Wanni inni eegasi sirbi si si barsiisu tokkollee hin jiru jecha obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Mee ani eeysa keeysa jira? Yaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Bakka eegasi fasaada sanii fagaadhu yoo eegasi rabbii keetii walitti dhihaachuu barbaadde. Bakka munkaraanni adda addaa irratti haasayamu achirraa fagaadhu boo. bakka qalbii namaa eegasii goysu waa wanni sun yoo haasayame rabbiin eegasii faallate bakka shari'aa rabbiitiin faallaa ta'e san irraa fagaadhu yoo rabbii kee sodaatte rabbiin akkana jedha kuno watazawwaduu fa inna khayra zaadi taqwa

Rabbi si arga waan ati dalagaa jirtu kan. Rabbiin eegasii si arga wanni Rabbi jala ati dhokatteen tokkollee hin jiru beekadhu. Wallaahi Rabbi si arga. Waan Rabbii keetitti himtu eeggadhu ibidda jahannam badabbo. Dafii tawbaa deebi obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Lakki eegasii namni wanni ati dalaydu hundi isaa eegasii sodaa Rabbii malee. Akka feete gootu namni waa na gaafatullee hin jiru. Namni waa na gaafatullee hin jiru. Mirga kiyya dimokiraasii. Abbaa fedhe raggaxe, abbaa fedhe arrabse, akka fedhe ta'a. Maftiin kiyya bilbilli na harka jira. Neetwoorkiin kiyya. Kun hin hojjetu obboleessa kiyya. Wallaahi kun hin hojjetu abadan. Abadan hin hojjetu. Eeggadhu eegasii osoo ati quba hin qabne, osoo asumarraa ati dannasaa ooltu, osoo asumarraa ati sirbaa ooltu, osoo asumarraa nama arrabsaa ooltu, badii ajalli sitti geette, osoo ati hin tawbatin asirraa si fuutee salphattaa beekkadhu. Wallaahi osoo ati hin tawbatin asirraa si fuutee salphattaa eeggadhu. yaa dubartii islaamaa yaa dubartii musliimaa rabbi sodaadhu yaa ilma musliimaa rabbi sodaadhu wanti miidiyaa kana irratti dalaydan haga ammootu amantaa keenna ittiin saalfannu nu geessitan yaa nama ammootu maqaa eegasii amantaa islaamummaa himatte hoo rabbi sodaadhu si bakka sanitti si qabuu sodaate yookiin si dhabuu dhabee hin seequ li'annahu Ibidda jahannam uumee jira qixaata kiyya jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Guyyuma qixaataa san achitti ibidda jahannamitti isa guba malee har'a kan akka fedhe haa ta'udha Rabbi. Rabbiin ni obsa bara. Maa asaaba min musiibatiin fabima kasabate aydiikum jaa Rabbi. Yeroo hedduu wayita musiibaan gara garaa sirratti buutu barati. Ani cinqame, ani rabbuma kiyya kanaa maaluma ta'e. Muwaa akka of fixu maal jechu rabbiin musiibaa takka sitti hin buusu jedha rabbiin waan harki kee dalaydeen alatti waan ufii keetii ati dalaydeen musiibaan sitti buuti malee lafaa kaasee rabbiin musiibaa takka isinitti hin buusu jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala tawbadhu gara rabbii keetii deebi Tawbadhu gara Rabbii keetii deebi. Rabbiin sii dhiisa. Balballi tawbaa banaadha. Osoo balballi tawbaa sitti hin cufamin, osoo balballi tawbaa sitti hin cufin dafii gara Rabbii keetii tawbadhu. Ni qeebalamtii tawbaan. Rabbiin nama gara isaatitti amma amma istighfaara deebi'u jaalata abboo. Rabbiin nama isatti tawbaa deebi'u jaalata abboo. Rabbiin nama yeroo hundaa isa gaafatu jaalata. Tokkoo tokkoo keennaa wanni nuti dalaynu guddo. yaa rabbii badii tiyya yaa rabbi naa dhiisi jedhi gara rabbi keetii deebi boo yaa rabbi ani badiin tiyya guddo badii tiyya guddoo fi xiqqollee tamu ani mul'isee dalagee fi ta'an dhoysee dalagellee ta zaahiraatiif ta baaxinaallee yaa rabbi naa dhiisi jedhi gara rabbi keetii deebi boo rabbi sii dhiisa maaf eegasii ganda san keessa cinqamta boo ganda baxbaaxi nama eegasii qalbiin isaa goydee takkaa qur'aana rabbii hin beekne baxabboo kanaa wajjin nama takkaa qur'aanni rabbii onne isaa hin nama takkaa eegasii aayata takka qara'uu si hin dandeenye wajjin umrii kee hin gubin yeroo kee hin fixin bakka hin taanetti umrii kee hin fixin obboleessa kiyya obboleettiti rabbi si haa laaffisu yaa rabbi muraada keenna maraa yaa rabbi ati nuu gahe yaa rabbi si kadhanne muraada keenna maraa yaa rabbi ati nu gahi yaa rabbi nu salphiftee gan ibidda jahannamitti nun guuri rabbii kiyya yaa rabbi badiin teenna guddoodha guddoof xiqqoollee yaa rabbi ati nu dhiisi rahmaan yoo si kadhanne badiin teenna guddoodha eegasi hamma feetellee yoo guddatte ani isinii dhiisa jette rabbii kiyya yaa rabbi sitti deebine badii teenna maraa yaa rabbi ati nu dhiisi Badii teenna mara yaa Rabbi ati nuu dhiisi yaa Rabbi yaa Allah. Dalaggaan teenna eegasii maaliin nu jalaa badaa jirti beeyta? Hedduun namaa uf agarsiisuun eegasii badde. Wallaahi namni hedduun. Eegasii beekamtii kanaaf jecha wanni namni hin dalayne hin jiru. Abboo eegasii namaan beekamuuf jecha eegasii waan Rabbiin eegasi haraama siin jedhe hin dalagin abadan. Mee ati eegasii atiin dubartii atiin dubartii Islaamaa Atiin dubartii musliimaa osoo eegasii abbaa warraa qabdu miidiyaa kana gubbaa irratti ajnabiyyaa of cinaa keette wajjiin haasa'uu mee shari'aa maaltu sii kenne as fidime shari'aa maaltu sii kenne mee ka ati ajnabiyyaa wajjiin haasoytu abbaan warraa keegaa osoo haasaya ati haa wajjiin haasoytu isa cinaa teette wajjiin haasoytu san osoo si dhagahe Hee ni fedhaa re? Diddee jirta jechaadha ajaja rabbii diddee jirta jecha. Ajaja abbaa warraa keetiillee diddee jirta jecha. Dubartiin qaalii abbaa warraa hin goone hamma feetellee osoo sagadde hamma feetellee osoo ibaadaa goote jannanni irratti haraam. abadan abadan hamma feetellee sagaddu jecha atiin silaa abbaa warraa hin qabne namni na gaafatu hin jiru jettee akka feete taatu eegi kaa rabbii keetiin akkatti wal geettu maal kanumarra as deebitee yoo qur'aana rabbii qaraate Kanumarra yoo kana hundarraa dhiistee as deebitee yoo heerumallee taate karaa halaalaatiin maal yoo heerumte maal qabama? Haga haraamaan mee ati maalaa yaa'anii waliin haasoy barattee meediyoo as banatte mee ati akkami mee akkas taata maalii taata kana taata waan takka nama yaachisne boo diin rabbii waliin haasa'aa jirta quraana rabbii waliin waa'ee quraana rabbii waliin haasa'aa jirta namoonni sheekoleelle ka maqaa sheekummaatiin maalaa yaanii qur'aana rabbi itti himuu dhiistee waan biraa itti haasoytu miidiyaa kana gubbaa irratti rabbi sodaadha isinillee wallaahi warri eegasii sheekolee maqaa sheekiitiin hedduun namaati kan wanni jechaa jiru rabbi sodaadha yoo qur'aana rabbii barsiiste barsiisi yoo eegasii waan aayata rabbii itti himte hagas yookaan abadan jala hin deemin hin tayubboo hin tayu maqaa diinii hin nyaatina maqaa diinii hin nyaatina bo kanaaf dubartii abbaa warraa qabdu rabbi sodaadhu waan abbaa warraa kee fedhe hin- nama takkaan waliin haasa'uu yoom si eeyyame bo yoomuma si eeyyame nama takkaan waliin haasa'e abbaa warraa kee